Aproko di godmother me ọguana, magu wẹ analyzer e magu wẹ tẹ magu wẹ sure e magu wẹ blogger e ishort you understand so everybody wey be say wa hia wa ya nọ wa la dia na even i never still confirm one wey i still dey see for social media na KO family, Mabel, Hmm. She still dey let us dey know say him with him husband say dem no dey in good time now say dem dey quarrel. But one question wey I get for all of una wey dey come out abi na nenemi of lemon na wetin word of lemon abi love of lemon I don't even know I no wan know that name all of una una wan una wan go viral this is not the way to go viral my people at all. all of una just dey fuck up wetin dey worry all of una sef for eh, lord of lemon eh, love of lemon abi lord of lemon oniweduore obokpa yesterday na chijoke oga bubu na he come still say eh, he with him wife now dem don settle now so nowadays if una wan go viral una never go viral reach ah una dey kill god for good So like say na na na na una na be me, una for don do wonder. Any view when I see na I dey take for this social media when I dey so. I no dey do pass myself because um we know say everything for this life na jeje o, yes o, life na jeje. E no mean say you wan find million view you carry your marital home your marital problem carry am come out for social media come dey disgwagwalaize come dey e e expose um na so una wan come take dey go viral dat your own shey francis um nwawe ahavinugba uweesoladiabe social media.

Show your real face. Make no add make up say ya ye be siran, ye be show. So any issue that you have with your man right now, my lovely sister, eh, hmm? you know we don fight for you for that papa o wahala o that time. Na so I dey say justice for shine. Justice for shine Francis. Eru wahala move eh. Go and do DNA to collect your daughter. Yes na. Me me me me.

Eh sister, na you carry your market come give us o. So magu we wa we kaka bo no wa tan vo to that is make you for sell well well eh to we a go viral. Mm-hmm, na make we give make we give you the virera make we help you viral yourself na or even virus am you understand my sister abeg. enter house eh enter house at least were me no mu wela wani ah oma ke were do ala dian we do a complain you know eh, because he who ave ave shabe ave new chances ya kpoko a eh okpianu were ni we a ya gwari eh hmm just

Eh, egia wẹ aro emebi uvwe a re zine we ha oghwa kpa eh hmm another person dey eye me that eye wey you dey see sister na chop and clean mouth dem dey o eh make you no listen o any woman i wan use this medium take talk to a lot of women any woman wey dey husband house um maybe man dey toast you, man dey talk to you, sister um you o because of dat one come dey do your husband or your um anyhow, no try am o, no try am o, as far as sey you don born for dat man, di man don put money for your head um just dey manage am dey go. Just dey manage am dey go no just reason am say ha that guy that guy wey dey chat me e dey tell me sweet sweet word sister once e don see you well na till eduosi once e don see your duosi e don finish o sister no respect again o um e go just disgrace you e go do e go go if you dey call am son no dey pick again o so If you dey with man just bear things Otoneku waya egbe no fwa waya segbe aewa no Nobody is perfect for this life wey we dey so Husband house wey e sweet sweet sweet e no dey o my sister So this husband house eh today e sweet tomorrow e bitter una understand Out of hundred let me say hundred hundred percent make we just talk say um thirty percent sweet while the other seventy percent e no sweet at all o you understand sister so make you no just reason am say if you leave um wetin dem dey call this our bros or cervige say another another one another akata go come carry you because na akateri akateri and na every your na every na im dey vex you warehouse you know you know no just reason am o shine. Emata Edo Tama wey my sister if you like you take this advice if you see this video if you no even see am or you no take the advice na you know o uh-huh. age no dey by your side again even me wey dey suck so uh-huh. at least person wey don dey plug forty uh-huh. God. Oh God. if you take my advice, you be woman, you take oh. If you not take, you leave am oh. I come, make I come tell una the truth. I understand. So guys, I really appreciate every one of you that watching my video. Mona, don't forget to share this video. Maybe if Shine not take this advice, another woman wey is about to fuck up you know he go still take this advice okay my lovely people god bless you all for watching sweet mother gist tv see you guys on my next video I beg my people mona help me subscribe to this channel lady sweet saga tv okay because a youtube imeri ni ya mi o ya ve mo e ona sweet mother pa but i go still dey update una daily for this my channel before they will give me back hmm na know how e dey be now see you guys later bye